Thoma coffee. Tho bak sen, apple bak to da. Tho bak mai. Bai sta. Ai tlang akan kot ni se. Chen dak ai be he. Ah, se ua thok lai den min bo. Tho bak he lai tlang ta se ma. Se ma thok ma se ma. Ka thei tuk lo, ka thei ai hau ko. Ti poi ta pi ta big ding le. Se tho bak mai. Ya, tho bak se. Kan bilak akha chim tham han le atu ke online thil ka zuar kinan thai thai kau chamo. Thei. Online aka online thil ka zuar mi ke mi dang ni khin chen angai tuk chang le ta bakan ruwa cho. Azai bia cha. Ya. Aka chomi pol ke A ba lawng te na han cawh te. Leiba cawh khan hei har rin ding he. Smart. Pakhat khi ka cawh hna la mai. Ah khen wana bia. Mm. tangka te kha na ka pe kho cang ma ka hei ti makhan thaizing ah an hei ti cu makhan pakhat ka hei ti ah khin a tlai lo hei ti bantuk ca ka kuat hna khin a zoh mi khi an zoh e makhan ca khi kan let than ta lo leiba chuan harning he ka lung bak pai ro e tu ke kon lai thi ka zuan ni naw do leiba leiba ka chuan na ka chan ti deu chang chu te he ka lung wak wak chuk ayang zuan ke ke chang mom sumna la ka hoi pol le ka pawngkam pawl in khin keimah khi mitha ti hruang khin tangka na ngei ti hruang khin tangka kan cui pang cu an cui pang e a kan cui ah khin am mai to tel te khi thiam tuk hoi chu mo zang fak bu te kan to e ke ba ni le ka lung nem chu kan tin ha te khi a kan tui a khin a pek lo khi le ka siang lo ka lung tha lo khin ka pek pen hna ka pek tik hna e kan hal chan hna khin Mah ruangah kha ruangah an te e ni chan khan thiang lengmang. Sakau cho. An har tuk in chu. Si cho ma khapai si cho ma ti khan ni umtar tuk e. Ma ti chumo khapa um. Ani lebang chu ak choi chang mi khe phel le ak choi than chu ka do sunong lo tak mi. Ballar do. Tangka cha choi choi lo ding bakan se kai ma kai ma zo ba chang ka pe tan ha lo ka ti mi bak sa ka rim tok. Seisin siang kita choi ti ding an sa lo ke. La song chep se ke zong kha kepen kan kepe ke to bi samo. Maka kepen kan business to na ka taka ka choi cha. Pa song kha ting ni a cham bal lo. Ka hal le ke te tu ha India phan chang an te. Kasakau. Asi cu cun ah kan taka cun na suk cang ko. Eh, taka ka Facebook kan um, san san

Saan leibacaw training he saan ka sor ma. Si si si. Leida kan bong khomi hna um lai mu cun man rat cu. Online kan na page kan rak mu e. Maka ni zong cazin min cazin pek lai training kai kan tu ve. Si tak si tak. Kan bom ko ma dia. Oh si tak mu cu Zeitindah sining save nan chim to lo? Oh, usan ba pala to ko. Online thil ke kan ka zuar pang ka jo ka zuar pang cho mo ma kin ka online thil ka zuar mi na an khen lai ba ka cho mi hi a chan tam deu kal. Zeitindah ka hal ha da akan pek la ti mi ke hal ka thiam lo rong jong sa khau men ma rong kin. Zeitindah ka hal ha kin da akan pek la ti mi ke thei ka du tung ma ka. Oh, sitak. Manjo. Ama training long he ka chim min ha tam tuk cang minung zaza an si cang sila den tu hi ka ngol cang lai ka ti cu ya ya na ngol ne kama kama lo chu nang chim ta khong ha lo ma si ka no in kan dak phan lak lo chang ko e kama lo chu nang chim ta ko ngal lo ma yen arong ma na ngol nang ni chu na chuma Mah hlan vialte mah a training kainak vialte hi leiba cawh training kainak tu hin an rak kainak hi minung an tampi ko na te hin a ba lawng te rak si di a ba nan kai ti ka khan leiba ka cawh nak na hin ka lu ka to ka hal lo zing dip za dit ka cawh na khi bak hi ka ri na hin a to chang leiba cawh hi leiba cawh hi har tu ke ka ngol nik chang chu ase